Исәнмесез, минем исемем Люция Халимова, мин күбәләкләр үстерәм. Тропик күбәләкләр үрчетү эше белән Люция Халимова 11 ел шөгыльләнә. Ябалак күзе, җилгән канатлы күбәләкләр, атлас аттакус исемле тау искус күбәләк һәм башкалар. Һәвәскәр энтомолог арсеналында 30 га якын төр тропик күбәләкне очратырга мөмкин. Без алып курчакларны чит илдән алып киләбез. Курчакларга аларга инсектариум кирәк. Менә монда принцип күрсәтелгән. Аквариум сыман әйбер. Курчаклар эленеп тора торган таяк кирәк. Безнең инсектариумда анда автомат, автомат техника, ул дымлылыкны, температураны гел бер уровеньда тота ә монда инде дымлылык өчен менә арбизлар кулланабыз һәм җылы квартирда җылы бүлмәдә тотабыз менә бу курчактан менә бу күбәләк туачак күрәсезме эчендә җүшләнеп чыккан кебек ул менә бу курчакның стенкалары ул бик нечкәләнә һәм менә бу курчак күбәләкнең төсе чыга башлый Менә монда күренә, менә кызыл төс бу тыгыз, даже розовый дип әйтеп була. Монда да күренә курчакта шундый төс. Менә шулай итеп э, канатлары күренә башлагач, бу курчак димәк инде менә минуттан минутка ачылырга әзер. Күбәләккә тугачтан соң берничә сәгать элнеп торырга кирәк. Күбәләкләр тугач, алар канатларын аска җәя, менә монда да күрсәтеп чыгам. Аларга аска җәеп канатларын элнеп торырга кирәк берничә сәгать. Әгәр дә андый уңайлык булмаса, берәр җирдә канатларын яулайтып ятса, канатларын дөрес җәелмичек күбәләк инде очмаячак. Курчаклар, алар безнең урамда еш кына очрыйлар, ләкин без аларны күрмибез. Чөнки аларны алар бездән качалар. Мәсәлән, менә менә бу курчаклар, алар шундый селкенәләр алар. Бу тере курчаклар. Менә бу яшел курчаклар, алар яшел үлән арасында, яшел Яфраклар арасында качалар, димәк. Әле болай итеп карасак, алар бик кызык. Борыннары, башлары бар кебек. Бер үк төр, ләкин төсләре белән аерылып торалар. Нинди условияләрдә курчакка әверелә корт? Шуның төстә була. Әгәр дә кипкән яфраклар арасында күбрәк курчакка әйләнә инде, ул менә бу төс, мондый төстә була. Янында яшел төсләр күбрәк булса, мондый төскә әйләнә. Төнге күбәләкләрнең күбесенең аларның курчак кына түгел, менә күбәләкләр алар курчактан чыгалар, аларның оялары да бар, ул курчак, курчакны саклап куя торган. Бу оя кокон дип атала. Аны корт ясый, корт курчакка әйләнер алдыннан ул яфраклар җыя, менә монда кипкән яфракта күренә. Яфраклар җыя да үз пәрәвәзе белән менә былай итеп әйләнеп чыга. Һәм менә шундый оя барлыкка килә. Бу оя инде кокон дип атала. Хәзер аның эчендә безнең курчак бар. Бу курчак менә бу күбәләкләр чыга мондый курчакта менә инде коконнар турында сөйләгәндә ифәк күбәләге турында әйтәсез әйтеп китәсе килә шылкапряд аны белмәгән кеше юктыр шылкапряд ефәк күбәләге аның кокона бәйләнгәч менә шулай итеп коконын шишәләр дә Ефәк җебе барлыкка килә һәм аннан, үзегез беләсез инде, нинди нечкә, кыйбатлы материал ясыйлар. Шалк дип атала инде, ефәк дип атала. Алар менә шундый нечкә-нечкә җепләрдән тегелә торган материал. Күбәләкләрнең канатлары балыкларныкы кебек тәңкә белән капланган. Шуңа аларны тәңкә канатлылар дип тә йөртәләр. Күбәләкнең төсен нәкъ менә әлеге тәңкәләрдәге буягыч мәддәләр, пигментлар билгели. Кайбер күбәләкләр тәңкәсез. Менә менә монда күбәләкнең тәңкәсез шундый тәрзәләре дип атыйм мин аларны. Һәм дөньяда гел тәңкәсез күбәләкләр бар. Алар инде пыяла күбәләкләр, стеклянные бабочки дип аталалар. Алар да бик кызык. Алар Кызганычка каршы, безнең якларда бер дә очрамый. Төньяк полюста күбрәк очрый алар. Күбәләкләрнең төсе матурлык өчен генә түгел, ә дошманнардан соклану, кыргый табигатьтә исән калу өчен дә кирәк. Кайбер күбәләкләрнең канатлары әйләнә тирәдәге яфрак ботакларга, агач кәүсәләренә охшаган була. Мондый күренешне мимикрия дип атыйлар. Үзләре агусыз булып та, агулы, ашарга яраксыз бөҗәкләрне хәтерләткән күбәләкләрне дә очратырга мөмкин. Небудная едохризиппа, Дөньяның иң данлыклы күбәләккә ошаган ул монарх күбәләге. Монарх күбәләге ул иң агулы күбәләк дип санала һәм ул шундый төстә. Һәм бу күбәләк шуңа ошарга теләп, аны тимәс өчен шундый төскә үзе дә әйләнгән. Тагын бер кызыклы күбәләк белән таныштырып китәсе килә. Бу күбәләк инде ябалак күбәләк дип атыйлар, ябалак күзе дип атыйлар аны. Ул чит илдә, бездә андый күбәләкләр юк. Менә шундый канатлы ул. Бу инде күбрәк кичке күбәләк, сумеречная бабочка дип атыйлар аны. Кичкәрәк очырга ярата бу күбәләк. Үзе беренчедән ул шундый күренә торган төстә түгел. Һәм агач бу күбәләк сыман агачлар арасында утырса, бу күбәләк тә күренмәячәк. Ләкин аның канатларында бар рәсем, бу рәсем күзләргә ошаган. Бу күбәләк ябалыкка әверелә ала. Әгәр дә инде аны куркыта торган берәр кош яки хайван күренсә, бу күбәләк канатларын менә булай итеп ача, ача башлый. Аннары менә болай итеп әйләнә һәм менә бу игътибар белән карасак, аның түгәрәкләре күзгә ашаган һәм менә монда ике канаты бергә ләгеп ябалакның борыны кебек күренә безгә һәм бу күбәләк артыннан килгән кошлар хайваннар алдында Кинәт ябалак күренсә, алар инде куркуннар качалар. Шулай итеп, бу күбәләк беркемнән дә күренми диярлек әйтеп була. Менә бик сирәк туа торган менә бу күбәләк Атлас атакус дип атала, чит илдән килгән. Бу кыз безнең. Бу күбәләк ашамый торган, ул төнге күбәләк. Менә аның бүксәше шундый таза, шул таза бүксә аркасында ул берничә көн яши алачак. Кырт вакытында күпме хәл җыйган, шулкадәр таза, шулкадәр зур күбәләк булачак. Бу күбәләк кечкенә үстерү өчен алар гадәттәгечә менә мондый зур булып торалар, канатлары зур. Һәм менә елан башы дип йөртәләр әле аны. Менә бу Канат ягына карасак, алар елан башына ошаган бу яктан һәм бу яктан ерткычлардан алар еланга ошап сакланалар. Күбәләкләр күбрәк чәчәкнең нектарын ашыйлар инде. Чәчәкнең нектарын эчер өчен аларның трубочкалары бар, ул трубочка хоботок диеп атала. Менә хәзер безнең күбәләк ашап утыра. Тагын нәрсәләр яраталар? фруктларның согын яраталар апельсин согын яраталар банан карарак шундый эшергәнрәк банан булса алар аңа бик шат алар 10-15 минут ашыйлар ләкин менә бу ябалакныкы аның аларның бүксәләре зур теге хомяклар бар бит аларның Тек алар тутыралар, тутыралар да ашау, аларның менә монда запас керә ала. Күбәләкләрнең дә зур итеп җәйли ала бүксәләре. Ләкин шундый зур итеп җәелсә, алар инде оча алмыйлар. Э, тук булган күбәләк ул бер җирдә тәүлек буе утыра ала. Аңа очырга да, әгәр тимәсәң дә аңа, ул утыра да утыра. Күбәләкләр күбесе гадәттә алар караңгы төстә. Чөнки шундый якты, ачык төс күбәләкләрдә Булса, алар бик күренә торган балалар, аларны күп хайваннар, кошлар сизеп ала торган була. Шуңа күрә күбәләкләр күбесе алар ничектер карарак төстә, качырга жайлы булган төсләрдә. 11 ел эчендә бик күп мәгълүмат җыелды һәм шул мәгълүмат белән уртаклашасы килә. Шуның өчен без Экодом белән Горкинский комический парктагы Экодом белән бер идеяны ясарга телибез балалар өчен фәнни лаборатория диярлек була менә безнең якта очрый торган күбәләкләр анда горьковский метьевский паркта да бик күп күбәләкләр очрый шуның базасында күбәләкләр турында түгәрәк ясыйсы килә Күбәләкләр үлгәннән соң да файда китерүләрен дәвам итәләр. Аларның бер өлеше фәнни максатларда уку йортларында, музейларда кулланылса, икенче өлеше коллекционерларны бәхетле итә. Мисал өчен, Россиядәге иң зур күбәләк коллекциясе Калининныкы дип санала. Аның җыелмасында 800 мең күбәләк бар. Зоология музейлары фондының күп өлеше дә коллекционерлар туплаган экземплярлардан тора.